Imagine abana abwo nabare iga, ng'ina oyo nsaa. This is where the mother is. Hapa. Hapa ndio mama yupo. Abagusie bagoteba ng'a iga are ase gete atorigereretie buna nte na inaa. Nonya nere nabo aroche ng'a kaka Sungura oikire bwone iga onkonyere abana. Bono akanya koba igo, konya gokora nabo tonya kobwatana nere konya korenda abana. Bono ogachete ageka ekero anyorete abana aba, agacha korwa nyagetari mbuya, ogoika iga agataka goteba ng'a nomotu nomotu, tochi komoira nyagetari ogochia ogosira. Iga aiborete kawaida gose igaa? Nanyorete buya.
Mwancha omorigereria obosongo Vibes Network gaka buna engencho ere igo togotara ime y'ebinyoro Gusii na Nyami Gusii, Kisii na Nyamira Gokoretera emegano y'ogokumia eyende y'okogosa eyende mogosunywa korara, eyio nere emeremo yane Nyasae ang'eire, naende goika nyekore goika engori, ekiagera tincha kobekerwa ekina. Nyasae kang'eire omoyo bw'ogokwana nabagusii baminto, Nyasae kang'eire ribaga, Nyasae kang'eire platform. Igo nkoyetumeka, ekiagera siku ya Kiyama nitajibu maswali. Nigo twachire chinsemo chia aiga natebigwa korwa kirongorori, boma around kirongorori, bomachoge borabu, Ecounty ya Kisii, ekenyoro eke ngochia tore gokemanya nkere ki, omogano ore maana oyio igo ogokumeka aka, nonye nabwate means of transport, igo yabidi ng'a ase engencho yomogano ore maa, yabidi ntumeke any other means available ng'ike eyio iga iga, erinde eri gotema komanya ng'a ninki kegendererete. Omogano ore maana omokong'u, bagosibia baminto omogano bwa amabera amanene, enkeja buna moyeroche iga magega, tebwati omogaka, tebwati omong'ina, mogaka gasirete, na omong'ina nere agasira three weeks ago. Omong'ina ekero asira, agatiga abana, konya aiboire immediately igaa, oborwaire bokamoengera goita, agasira, agatiga abana abake bono bakorire omotienyi, abana chibarongo, babere, ebing'werere, ebibese pi, watoto wadogo. Momura omonene iga are university bono achiete first year, tabwati monto okomoakanera efees, ng'ina ategemeete ochiire, bagusii baminto ntagete morore amabera are omochie oyo, tobwaterane buna omo omogusii, erinde egesaku eke keimoke, nakerokio geche korokwa banto. Enyaroke ekobwatia omomura oye nere noo are iga iga nomonene ake, Nere ase eng'encho ya challenges chia kifamilia tachieti gokora esukuru, bono nere otigaire buna ng'ina abana orendete abana aba bande, abana mbaro naende abake barang'e bane gose batato nkobarora tore, na ebiya ebike bono, chibarongo, taka ebinto okorigereria yaani kwaigwa ng'a namariga, emwana eye bono ebirendire na ng'ina koro, ng'ina koro nere okona gosungusia, ng'ina koro nere okona gosungusia, ona gosungusia botuko ere bweka nere na omoboraka, ona gosungusia botuko, ogosiba baminto onare kobasaba ase omoyo bwa ogwancha. nare konyora esponsa ekobwate omwana oyo ore Chuka University kwanza arasome ekiagera oyio nere oikire kominchoria ache koba eriso ri'enka eye. Asome akore esukuru, Nyasaye iga akomokonya anyore emeremo ache kogororokia omochie oyo igaa. igaa igaa igaa ekiagera nere bwekororekanire, ng'ina agasutura omoboraka akamosomi, agaeta amatemo, kijana ako university, lakini bono oyore komoakanera efees, oyore komotomera pocket money, oyore komo yaani oyare goakera esimi, she has gone. Bagusii baminto nataka tuingie hapa ndani, totegerere omogano, mbombori chistory chinyinge abagusii baminto. Mwana tari gotoma irube ng'a aiborwe. Chistory chinyinge ko nakombori ng'a yaya yaya basubati ngokiini bare egesaku ekero omogaka akure. It happens. Lakini ekero abana abo batokire aa, ekenyorongi tobwenerete gokora ekiagera nabaito. What do we do? Nonye bachete enchera bachete, ng'aki togokora? It's upon us abagusia tobwaterane abana aba kiine tibacha koiba emechie ya abanto. Omochie noro oyo iga. Omong'ina ere natemete akarosia omochie, amabati ao oroche namanyie, omong'ina ore kwe ari kwana jituma, ekero omochie bwoka ekero okoyorigereria tari mong'ina orenge lazy, ni mama ari kwana fanya kazi, okorora ng'a rende nebinto biamoremera na oborwaire obwo, akanyara gosira. Tuko hapa, banya kenyoro mbaraige abande. Yes, hawa ndio watoto. Aba nabwo abana buna bara enyaruka nere eye bono enene. Sasa ndio amebaki kama ng'ina banto. Nyasaye nere bono rende buna arenge korora gose challenges chia family tachieti okora form four but rende ense nabere. So wengine ni wadogo karagake oyonde oyonde oku na mwingine hapa alafu tobwate chibarongo wako pale. Abana nabwo aba. Mh. Kizazi kikubwa. Ninche ng'ina na after 20 years ndore buna babeire eh onye Nyasaye kambegete nde moyo okonyora namerire chimbuche gose aya ni watu wakubwa one month old kaka imagine naye omoibori omong'ina tagete mborie abasubati naye omosubati eh abwo asore. kwaiboire abana buna aba, yaani ntagete bwebeke egekoro otogete ng'a kwaiboire abana buna aba alafu toiyo. I want you to be in tha in i as yaani you be in those shoes obeke ebikoroto ebio ase omong'aki gwachiire maternity, omong'ina, mosubati, after kwabogoire nine months kwaiboire amalaika buna aya abere and then toiyo. Just assume abana abwo ng'aki bakomenya. nonye naye asore, abana abo ng'aki bakomenya? Imagine abana abwo nabare iga, ng'ina oyo onse aa. This is where the mother is. Hapa. Hapa ndio mama yupo. Abagusie bagoteba ng'a iga are ase egete atorigereretie buna nte na inaa. Nonye nere nabo aroche ng'a kaka Sungura oikire bwone gonkonyera abana. Sobo gose baminto, we want to help these kids mpaka nonye ng'ina asare omoika oye asore, otwe amate gocha nse otebe ng'a to gaki abagusii baminto mbuya mono ase ogonkonyera egesaku kiane. Tunataka tusaidie hawa watoto wakue watu wakubwa, babe abanto abanene, wakue etaifa kubwa, babe ababunge, babe chigavana, babe abariki buna kaka. Bache kurwa oborori ng'a twatige tuntu ntoroche mama lakini sisi sasa tumekuwa watu wakubwa so bagosiba minto ntagete torategerere omogano bwa abana aba alafu korwa abwo tomanye komanya ng'aki togoteba nigokonya egesaku eke. Mwanche omorigereria aa buna twachika koberera abwo ritang'ani nigo totagete koraikaransa torategerere omogano oraya iga bw'ogokumia naende bw'amabera amanene ekiagera omanyete bana barabwo mbari gotoma irube koiborwa ense eye Nigo bagochicha, na ekero bachire ne responsibility yaito mwanyabanto kobarenda, ekiagera omwana ere tabwati kebe naende tabwati magoso. Lakini ekero yaikeire ng'a natagete obokonyi, bono noo togocha ime in whatever means, tosapotie abana abwo nabarabwo bakine Obache koba omonto buna tore iga, nonya naye asore monto taiyo okagerete ng'a nobe asore iga abwo. Banto mbare mwakinete emege, mwakinerete obokong'u, rakini ase eng'encho y'obokonyi korwa ase abanto gete mokaba people na rero mwabere abanto abanene, mogokwaneka ng'a omochie o nyarebe. Igo ebimwana ebi chibarongo mbwate aiga bire one month old, Ebimwana ebi birobio mbiamanyete ng'a mbiche koiborwa omochie oyo otabwati baibori, lakini yanyarekanire baiboirwe ororo. Tibari konyara kwerigeria eki rende togokora, bari tore moyo nintwe toko make sure ng'a abana aba bakinire mambia baiche gokonya egesaku ki'omogusii. Naende abana buna aba nabo bagocha babe abanto abanene, babe egesaku ekenene buna otakagerete. Baria mogosoma Ebibiria nkorora more abanto bachayire buna bachete bagakina bakaba abanto abanene. So noo toraiga na baba omwabo ekiagera bono nere otigarete, na omong'ina oyo na omong'ina ekero okomorigereria bw'emiaka emenene ake nere iga are omoboraka, iga arerete abana agakora kare. Bono nabo ekomobera echallenge enkong'u sana korenda abana bang'ana aba. omochenu oyomo negasi enkong'u, lakini bono rende yaikeranire koba bo, nki agokora goika aremererie na intwe tomobwatesie? Abanto mbare gaga, onye omwana oyomo bweka akamwana akamo iga, boka iga akamo, agochachana borere mpaka kwakumia ng'a bono nki eke bono nachete gokora. Yaani omwana akorera borere emetienyi sita motari korara buna abaibori, kaa mbabere tu. chibarongo. Bono omong'ina oye emiaka ekire bono nigo agatakire korara atimoke, erinde erio ande gosukia egesaku kiaye. Rakini bono yaikire ng'a naende goika aboke, aboke saa tano, aboke saa sita, aboke saa nane, aboke saa kumi, aboke saa kumi na mbiri, naende mogasasungusie rituko rigima bagocha korara igoro na epaati ng'a bararire, so ni kazi ngumu, na hiyo kazi abana buna aba they feed a lot, roberera onde oyo bono bakogonka goika baragerigwe korwa etuuka, aba tari bana oragende onatere rinagoga iga obaiyekere baragere, aba na abana bakoragera purely from the shop, na endagera yabo momanyete iga ere rigori mono, lakini totaraika abwo, tiga torakwana na omong'ina, mbuya ore baba, Mbuya mono.
ng'aki okorokwa.
Merinyancha ama. Merinyancha ama. Ee. Ekenyoro ekio naki gekorokwa eke. Mwanyang'ate ase omochie oyo oitwa Mwanyang'ate. Mwanyang'ate. Ee.
Eeh, ai ewodi ki eye? Nkerongorori sub-location.
Kerongorori. Ee.
Ng'o omanyete ewodi eye? Nomanyete ewodi? Ewodi mbokimonge. Mbokimonge ward. Ee. Aa mbokirango?

natebigwe ekona nere aya abang'ina, emetiso y'abagaka ero nekare, ekona y'omong'ina batotebia ng'a ekona y'omong'ina eywo bono eywo naende ekanyeka gose ngochia aywo, twamenya nonye igo baka twaikera twererangoo obogima bw'enka yago eye bono ase toikaransete aye iga ase omogaka na omong'ina barariire. Obogima bore mochie oyo, omwana one nigo arentete omosubati oyo, Agacha akarwara agasira akwete 2:11. 20:11. Ebe 20:11 chinkoeba ngare. Bono agatiga omosubati oyo na abana. Bono rende omenyire, omonto rende gakomenya ase nkobuga rende ngatiga agende egesaku rende kegenderere. Akamotiga na abana batato. Naende bono omentire mbare aria babere amenta na aba bono ebarongo. Bono obogima nabo omenyete igo, mosubati ogo gabete agacha akarwara narwarete iga emioya, akaaba, bono akanya korwa aria bwere nachete agaika bono Cancer arwarete gose ki? Atarwarete cancer ebigoti ebi emioyo eye gose naki gose ngoita mokoroka. Goita oo eria ekobimba?
Eeh. Okay. Bono akanya koba igo, konya gokora nabo tonya kobwaterana nere, konya korenda abana. Bono ogachete ageka ekero anyorete abana aba, agacha korwa nyagetari mbuya, ogoika iga agachaka goteba ng'a nomotu nomotu, tochi komoira nyagetari ogochia ogosira. Iga aiborete kawaida gose igaa. Nanyorete buya.
Bono nabo mbwate obogima obokong'u, nchera teiyo timbwati kende buna inde iga, igo nde bosa, timbwati enchera ya okonyara na omwana one akarue momura okonyora riria achiire university. Oyomo bono. Akarema ache, eh akarema ache agochia. Omwana oyio nabo amenyete enyomba eye buna moroche ere iga. Kebandeka.
Ee, mano amenyete, buna ere konya ng'ina are moyo. Bono obogima nabo mbwate bore obokong'u ekabira eyio, na inche bono nkorera gocha ase more, gaki monkonye mondendere ime mwane ime monkonye monsire, na inche ime montebi gose mbisuke Nyasaye naende nari akobasesenia akonya kobasukia amatu gochia motwe. Ee, timbwati enchera erankonye, nonya eng'ombe timbwati ndarigia mabere nkoa abana aba, nabo onde bosa igo bono, na omogaka one nigo agachete agasira, bono nabo onde igo.
Eng'ombe ero nonyare korisia? Ee tinkonyara. Ee bono. Ee nyore nabo nkonyara egere ndendere abana aba nintige ti- ti- tinsi ndisi mbarendere, oroche bono ng'ai ngochia korusia tata ntanyara kende. Buna bono tindi korara obotuko ngotengia boki boki boki nonye mogondo tindi gochia. Bono inche nkobasaba gaki mo- monkonye, eh, na omwana one omoro gaki moramonkonyere oroche egento akorara. University ng'ai university ki ere? Machakos.
Mbono achiete omwaka omotang'ani. Omwana oye omokogoti, miaka erenge abwate? Emiaka, timaeti emiaka akabwate mbwa aye akarwa omoiseke. Tiakorera, titakusaidia. Bagusii bamino mbarigereretie aria baa wako, nao tore tari aye bweka ore. Tuko na wewe. Nimanyete obogima na obokong'u korende abana aya, bang'ana iga na egasi enkong'u sana.
Ndikwinara aro naende igo. Abana mbare nkobwate, abanene bono aba, yaani abago bono oo. Abana inche?
Abakare chinguru abo isiko bakare bane, bono omomura otigarete oyomo.
Omomura na oyomo bweka kwabwate? Abamura mbabere oyo agachira bono na oyomo naende otigarete. Oo, baba ng'aki okoroka? Inche nkoroka ore Fanyancha amo Ndusu, ase etere bombe abamagena, bono emoina bwochego bono. Chego bw'omerundi moino. Family ene yaino maybe nabo oranyore omong'ina bw'omochie omwarenge ekeombe, ase ngosanga mwarenge ebinto binde. Yes. Omong'ina oyo tware gosanga ekanisa, bono naki gekogera tokonya gocha twacha korarora abana naki bagendererete, eh.
Abana aba bono ng'aki ng'aki bagokina bono? Bono abana aba iga gaki tware gosaba ase amabera ya eng'ondi, gaki mobakonye, eh gose mbasuke inga mbabwati kende nonya na endagera nyomba bituma mbiiyie, ekanisa yabakonye bituma bike igo, na nonya obwanga ntwabaa rende bakoyoo, bakoba abana bakobeka, kwera bwesesi bachete, bakabakonya rende bakabeka bakabekerwa nonya na obotambaa obwo abakonyetwe, eeh, ekanisa tware gosangana na marehemu.
Omwana oo bono oyo oyore secondary ng'aki bono agosoma? Oyore university. Oyore university. Bono ng'ina mbakorete omochango chingaki echio, naende bakaonia akagondo karenge aria ensemo, akamoirera university, eh.
Omong'ina rende yasirete? Omong'ina oyio? Oyasira. omote chiwiki ibe isato bono chigochia koyera, korwa aa korwa atugutetwe. Ka igo tari geka. Yaya tari geka.
Chiwiki isato chiyerire bono nkagete.
Waa! Kaka na obogima obokong'u, abana batigarete abake ng'aki bang'ana? Otatiga aba bono aba chibaronge echi. Abana batigarete abake, abana batigarete abake oyomo naro ore class ane isato. na Grade eight. grade eight eye.
Alafu ninyaroke eyio eyemo nibwate omwana, eh, abana abakerende pi aba bono bakobwati, chibaronge chikobwati, abare babere akanyaroka na akamura, abwo nabwo bande babere.
Okay sawa na gwaona korende abwo ntoria kobareta ase camera but nkagerete may be komwaera esira rende buna bang'ana ni wadogo ni wadogo sana bonsi bonsi mbare esukuru aba wadogo mbare esukuru grade bare baby.
Igo bono bonsi pi na omong'ina okorenda baba omwabo. Nomong'ina okorenda.
Bono nare gosaba kaka. Yes please.
Koranche ase erite ria Yeso ake okonye omochie oyo. Eeh. Nonya na omomura oyo ntomanyete naki agocha kogenda ere esukuru, enyomba tabwati oroche kanyore akararire aa, eeh bono okora ki? Bono buna ng'ina akwa, airana akaroom karia akamo, lakini bono buna achete esukuru, eeh. Nonya na ebitong'wa na ebirioka okabira ensa, ebirioka kaba babekire aye bichicha. Bono Nyasae ngokora are ogwancha, Nyasae ngokora are ogwancha abagusii baito na abanto b'amabera, barakonyire naende nabo bagokonya. So, tunaamini buna batorigereretie gotasaidia. Ntagete nkwane na Oyo amariga amoengeire lakini itabidi tuongee na yeye ee oyo. Yeso amanyete ande nguru gosibora kemonto orakore nakuru kotara. Bwane ere moino gochia moino aiga. Okay.
Ee. Naki togokonya omochie oyo. Naki konya enke eye iga. Amaene abana batigire nabake mono. Ekero tokoria bagatwarera amabera amanene gaki, eh gaki bagosinywa yaani yaani ogosinywa, gaki ba yaani konya ase moranyare gaki, abana aba mbabwate nonya oria okaria esukuru, bono oria tayarakeire simia mokonye, na omong'ina oria otari koinyara nchera chiaye chionsi, gaki moramokonye.
Ase amarieta ago ngorokwa Folta Kerubo, omogaka na omoga. Gaki nigo tore namabera amanene gocha ase enka eye iga, ase engencho yobotakanwa abana batigirwe nigo bare abake. Igo tware gosaba bande bonsi batorigereretie gaki baroche batoroche ase enka eye iga, na enka eichire na oboremeru bwa ogokumia, abana batigire ororo ebing'werere, batabwati abaibori, abana bagosoa abo okomong'ina otigeire abana nigo are omong'ina bw'emiaka emenene, Otari konyara lakini nabo are nabwo ase engencho nigo ebeterereti. Tware gosaba ase amaabera amanene, gaki mwanche mobeke okoboko kwaino ase enka eye, na Nyasae ore igoro nigo akobamentera. Mwanche omorigererie amang'ana amakong'u omogano bw'amaabera ogosinyong'a ng'aki kaa bono gekoba, lakini rende, naende Ebibilia yatoremia ng'a chintakana nechia Nyasae, Ababoraka naba Nyasae. Tomwanyabanto nabo togotwara amariga amanene kona gokumia ng'a ng'aki aba nabo agocha komenya, twechanda twarera na kweumia. Lakini Nyasae ore igoro ere nabwate richiibu naende namanyete ng'a ng'aki aba nabo agocha komenya. Ah, ng'ina aba naba noaenirie aiga, this is the grave, three weeks ago, nigo asirete, bwete iga arwarete ebigotia, orere bokuruku gwaita, agasira. Naki rende enyomba amenyete nere eye, naende okorora nomonto orenge very hardworking, ekiagera enyomba eye enchera ere osire, nabo okorora ng'a natemete obogima ase are konyara nonye omogaka osirete, alijaribu korora ng'a nobogima bwamoengera noborwaire, ekiagera momanyete amarwaire ayio buna akori chibesa. Ekero okorora enyomba buna eye enchera yagachire, na enchera eyakire eplaster, ekabekwa mpaka efloor, igo tari monto orenge lazy. nomonto ore gwetoma korigia endagera. Enyomba eye buna ere aa tebwati kende ime. Kaka toratebe ng'a yaya omong'ina nasirete agatigera abana kende. We want to see enyomba eye nabo ere iga curve. It's just like this, nabo ere iga. Endagera yoka ere nyomba aiga ne ritoke rira that's what I can see ekiagera nonya ne chibando tichiyo ki naki yoka ndoche ah alafu ntobwate sitting room iga aiga Nyasaye namokonyete ebirogo biro biakagora lakini okorora ng'a omanyete abang'ina enchera nere ribagocha bagachirani chibesa ekiombe Akagora chicushion nke, okorora ng'a bono rende chigacha chigaika gati chikamoengera, so nabo chire iga, mbabwati nonye ne chicushion, so ebiroge nabo bire plain iga, nyomba eye tebwati omogaka, nyomba eye tebwati omong'ina aba gusii baminto. Abanto bare aiga na abana abake mono, watoto wadogo sana, Nkoboorokia inde ase ecamera lakini korwa magega ekiagera YouTube teri gotwala ao kobaorokia obosio ni watoto wadogo sana. Nonye ne ebitanda natebigwe toise gosoa ama tibibwati nonye ne mattress. Hawana kitu. Bono abagusii baminto ase omoyo bw'ogwancha nkobasaba iga, ase amabera aria mogocha mwarora chistory chia kaka tari inche. Bagusii baminto nabasoroire. Ande onsi ase more, eyarenge buya, torore ng'aki togotambokia abana aba ebing'werere bibere, gaki nabaika nonye na omwaka oyomo bamanye koria endagera, bamanye koria ritoke. Lakini ase bono, it's very expensive korenda abana chibarongo abagusii baminto. Baria mwanyorire abana chibarongo, you know what it costs. Korende omwana ekeng'werere it's very costly. Omwana oyo omaya gokoreria botuko mpaka kwaigwa ng'a yaani obongo bwarukire kambabere nomonto oria omong'ina one omong'ina bw'emiaka you can imagine obororo agoetera laki rende ase eng'encho barabache korwa naende Nyasaye obaeire takonyara gotiga. Bagusii bambe ntogwere baywa ntobwate some items here we requesting from you ase omoyo bw'ogwancha. Abana aba bagotumeka amabere ye supermarket. Akoro Konan, barimo korenda abana abake aba aba abaibori basirire momanyete, omokebe oria oyomo igo okogorwa 2000 Kenyan shillings, oyia ago bagotumeka ewiki, omokebe bwa ewiki nabo naere esuga iga na abanyakenyoro. Abana aba goika banywe amabere aya mpaka at least six months.

Bono this is the bed etemete ake yaani ime yaani ake rende you can see yaani keri getanda keri getemete gotware mattress neke so na omong'ina oria aria abana baria abake nabo bakorara mwaye aba ebing'werere chibarongo so nere tabwati mattress bagosiba amento gake so omoyo bogwancha rwantagete chimattress inye

We will highly appreciate chibando bando chi- buna natarechire omwechi iga, yaani nonye na enusu ebuni, nonye na emetororo ebere teiyo. So Nyasae agokonye, otoe chibuni ibere, isato, ikomi, eyemo, will highly appreciate, abana abaragere, otherwise ense eye kaka ngitokorigia, abana aba nabarombe mambia batuere mate. Bana barabwo ntotagete komanya as long as bachire ase ense eye nabo tokorigereria maswali amange ng'a gose ng'aki gose ng'aki our interest na abana aba ikire gotooka titokobatiga basire ekiagera eke nakio egesaku kia mambia bagusii baminto nabasabire ase omoyo bwogwancha we support these children nimanyete abanto mbare mo more chintakana mwaibori twabaibori bagasira ki more abake sana. Abanto babakonyire, nonye moetere challenges watu wamewasaidia. Iga abana aba toise kobakonya, endagera, actually egento bantebia kaka it's food, enyomba it's here, enyomba ero nengima, iko, birogo mbire, it, they need food in plenty, wanataka chakula, naende bari mobwate abana you know, ekero endagera etari nyomba, Abana bagotwara stress batware emechando actually bakoenda baiba. Bono we need plenty food in this house eh erinde eria abana aba bakine Nyasaye aiche kobakonya so goikera abwo abagusii na abanto abaya mwa supportiri chikesi chinyinge mwa support ekesi kia abana baria bamarani tuliwajengea nyumba tokabaha endagera lakini buna embura ere enyomba eye toganyete ekamoke

Naki rende baria twakwane nainwe you understand so noe mbono twatema twacha nepigipigi but tunajaribu kuona vile maisha yatasonga eeh kaka story eyio nare koba ting'icha nonye yare koba botuko saa nane eyero nare koba ting'icha pi neba nare gochera amagoro eyero goika nare gocha nyasae ore moyo ekiagera abana baria namaraika nyasae nare koba ting'icha Banyore omochando, igo nkorikerwa ekebe baka igoro. That's why naminyoka nche ng'esabe mapema, timbase kobekerwa ebibe. Nyasae abaseseni, korwa chimbe chisame chiga chiabo machoge borabwo, kero ngorori, maritana igoro Crojas, Kakasungura, Nyasae oyio.